Mba'éichapa reiko ñahendu Hesu ñe'ẽ omombe'úva ñandéve ko árape San Juan? Upérõ Pedro ojere ha ohecha ouha hína hapykuérikuéra ku Hesu disípulo ha'e ohayhúva. Upéva voi va'ekue niko ku senahápe oĩ va'ekue Hesu ykére ha oporandu va'ekue chupe, Che Jára, máva piko pe netraisionátava? Pedro ohechávo chupe oporandu Jesúspe, Che Jára, ha amóvape piko mba'e ojehúta? Jesús he'i chupe, Che aipotárõ oikove aju jey peve piko mba'e ndéve, nde eju che moirũ. Upévare isarambi va'ekue ñe'ẽ umi Jesús rehe ojeroviáva apytépe, upévape Jesús disípulo nomanomo'ãiha. Jesús katu niko nde'íri va'ekue nomanomo'ãiha. He'ínte va'ekue, Aipotárõ oikove che aju jey peve piko mba'e ndéve. Upéva upe Jesús disípulo ha'e voi hína upe omombe'úva ko'ã mba'e ha upéi omoĩ va'ekue kuatiáre. Ajaikuaa añetegua upe he'íva. Hetaiterei mba'e niko ojapo va'ekue Jesús. Ñamoĩmbátarõ kuatiáre opa ojapo vaekue, ko yvy ári ndeijapaichéne umi kuatia omombe'úva hembiapokue. Ñandejára Jesucristo ñe'ẽ. Ha ñamboguejymína ñande rekovépe. Peteĩteĩ ñandéva niko ñane ambue ojuehegui. Oje'éva voi niko upérupi umi ñanekuã ñande po rehegua jepe ndojojapái. Iñambue ojuehegui ha upéicha omba'apo porãve ñande po. Ñandejára avei ñanemohenda peteĩteĩme ikatu hag̃uáicha pe peteĩ orekóva ha pe ambue ndorekóiva oñomoirũ vove oñopytyvõ ha omba'apo porã oñondive. Sapy'ánteko ñande ñambojojapase ñande rapichakuérape, ñande rógape voi ñahendu jepi oje'éramo mitãme, Mba'éichapa nde nderejapói ojapoháicha nde ryke'y? Ha avei ñande komunida, pe grupokuérape, ñambojojapase sapy'ánte ñande rapicha ha jaipota peteĩchapa ojeguata ha ojejapo. Jahecha Pedro oikeséma omohenda hapicha apóstol Juan rekove, oúva hína hapykuéri. Ha oporandu Jesúspe mba'épa ojapóta Juan, mba'épa oikóta chugui. Ha Jesús he'i chupe ani hag̃ua ha'e ojepy'apy ha apicha mba'épa ojapo térã mamópa oho. Ha'e tojapo upe Jesús ojeruréva chupe ha toheja hapichápe toguata hapére. Peteĩteĩme Ñandejára ome'ẽ hembiaporã, omohenda ha oisãmbyhy iguatápe. Ndaha'éi ñande hína ñaisãmbyhy ha ñamohendáva ñande rapichakuérape, taha'e jepe ra'e ta'ýra térã tajýra. Reñandúpa che irũ ha nde che reindy ñamohendaséramo ñande rapicha ñande jaipotaháicha? Iporãve hag̃uáichavaicha ñandéve, sapy'ánte ou nosẽ ñandéve upe jahechaháicha, tuicha jajavy. Ha osẽ ojapi ñandehegui ótro ladoite ñande rapicha. Péicha jave ikatu ñanemandu'a ko Jesús he'i va'ekue Pédrope, Che aipotárõ nde rapicha péicha oguata, piko mba'e ndéve, nde eju che moĩrũ. Tupã ta nde rovasa, Jesucristo ta ne rekombo'e, Espíritu Santo ta ne mbopy'aguapy.